Et gëtt e ganz bekannten däitsche Sproch, däitsche Sproch, mir si jo zu Lëtzebuerg, bon iwwersetze mer en direkt, well et bréngt jo näischt, datt ech elo hei Däitsch schwätzen, Ah, an da sot ei, Kann dee keen Lëtzebuergesch? Nee, ma ech sinn net den Heng, hä? Mä ok. Bon, wat ech wollt soen, ass Folgendes, An deem Sproch heescht et, iwwersat, logescherweis, Wann ee mengt, et wier een eppes. Dann huet een opgehalen eppes ze ginn. Kënnt een natierlech op den Haff ëmmënzen, mee ech si jo net do fir den Haff ze kritiséieren. Nö, nö, nö, nö, ech gehéiere jo och zu deenen, a Gedanke gehéieren ech zu deenen, déi déi all Joers wann Te Deum gesonge gëtt an der éischter Rei wëlle sëtzen, jo jo, déi wëlle jo weisen, datt se zum Haff gehéieren, jo jo, jo jo, selbstverständlech, hehe, et déi hunn nach net begraff, datt d'Fuesent normalerweis den Eeleften des Eeleften um eelef Auer eelef aféiert, jo, hehe, weem soen ech dat, he, mee dat muss ee sech emol virstellen, an an Thailand hu mer eng Kultur, déi nennt sech Banannebeem, Bänker, Kultur, dat heescht, dat heescht, dat heescht, d'Pei Meedecher, déi mengen, d'Europäer, déi do an d'Vakanz kommen, oder d'Pensionäre wéi ech, bei eis doheem géifen d'Sun op de Beem wuessen. Jo, dat ass och eng Kultur, jo, jo. A mir hu jo d'Kultur vun eisem Haff. Et weess kee, wou se hierkënnt, well schliisslech et gëtt nëmmen ee Grousserzog, also Eng groussherzoglech Famill der ganzer Welt, also misste mir jo, also mir si jo dann eigentlech méi wéi d'Keeseren, he, well d'Keesere sinn et der jo honnertdausend ginn a Kinneke sinn et nach méi ginn, he, an da Grofen an Herzogen a wéi se alleguerte geheescht hunn, déi dem Kinnek oder dem Keeser d'Féiss geleckt hunn, respektiv den Aarsch ofgebotzt hunn. Jo, an eise Grosser sot, ech hunn der ëmmer, also ech hunn der an der Geschicht undriwt, wéi ech de Proff gefrot hunn, Kanns de mer mol erklären, wou deen hierkënnt? Et huet dee mech un d'Dier gehänkt. A jo, a jo, also an der Schoul muss een oppassen, wat ee freet, mä du kanns jo net méi clever si wéi d'Proffen, well da gëtt dee jo rosen, da mierkt dee jo, datt deen näischt weess. Jo, ma, ma, na egal, ech si fir. Awer ech widderhuelen haut d'Fro nach eng Kéier,

Zwou Minutten drop, ech weess et jo net, hat säi Frënd hien an den Aarsch geflecht oder hien säi Frënd? Ass jo egal, also mech interesséiert dat jo guer net. Mee do ass en awer an d'Regierung gaangen, well e wollt do en homosexuell, pardon, en Homo-Gesetz op de Maart bréngen, dass Homosexualitéit net krankhaft wier. Dofir ass jo an d'Schoul gaangen, fir de Schoulkanner ze erklären, Gudd Mann mat Mann an d'Bett an d'Fra mat Fra an d'Bett, dat ass alles normal. Zu Lëtzebuerg ass alles normal. Mir hu och just deen Haff deen et net gëtt. Also kënnen mer jo och higoen an de Kanner erklären, dass wa Mann a Mann an d'Bett geet, dass dat net géint d'Natur ass. Lo versicht ech natierlech vun doheem, hie war e Bauerenhaff vun doheem aus, hat e léiwen Haff vu Fréiseng, war kee klengen, war net, mer waren och net déi gréisst, mee Dat ass jo souwsou an eiser Famill, mir wollte jo ni déi Gréisst sinn, mee mir wollten awer och ni déi Dommst sinn. Zu Lëtzebuerg gëtt et awer anscheinend ganz vill, déi sinn e bësse méi domm wéi ech. Well do hate mir Béieren a Stéieren, also Béier ass eng männlech Sau an e Stéier, dat ass dann eng männlech Kou, mee de Stéier ass net op e Stéier geklommen, mee op eng Kou. An e Béier ass op e Schwäi geklomm, ass op d'Sau geklomm, net op e Béier. Also hunn d'Déiere jo méi Geescht wéi eisen Aff. Pardon, wéi eis Stad, mee elo huet sech d'ganzt duercherneen. Elo gëtt et an der Zäit, dass ech ophalen, fir haut. Well, Dir gesäit, Dir gesäit jo, iergendwéi. Dass si mol bei den Dokter, kënnst de bei den Dokter, dann dann behandelt deen deng Symptomer, mee e behandelt d'Krankheet net. Muss also dann do gesond ginn, hä? Ma ma ma, ech hu jo nach Zäit, ech mengen, ech hu nach nach nach e puer Joer Zäit fir fir d'Schoumer ze kommen. A wann ech da gesond ginn, ma da mussen sech awer e puer ganz kräfteg upaken, well lues a lues kënnt d'Geliits zréck, hä? A wa bei mir d'Geliits zréck kënnt, da schléit normalerweis iergendwou de Blëtz an den Donner an, hä? An deem Sënn dann, hä?